joma nyasaye omingi moting' badegi ka marigo nikech jokma jokma kinene jomoko ling' mochari kichocho jomoko ber ni osiptal ka nyasaye omi badi ka omi teko kawuono ting' nane badi kendo bas wachna ma kawuono ka ing'en wacho oko gik ma notimre las weekend em wabiro to wawacho ka nitie bishop moro iluongo ni ong'injo ung'e bishopni Ung'e bishop miluongo no ng'injo ni? Bishop ni anaja Anglican kata sani aonge Anglican ema yalembe an adhi e kanisa mokwongo eka biro ka emomiyo seche moko alewo. Bishop ni wadwa ni mondo oyier kodwaro siasa kata odwa lamo Nyasaye nikech kae waneno ka gin bishop ariyo kende mago siasa mji Kenya ka en moro ka kod moro nitie yo Meru To wan wang'eyo ni kanisa en kar kelo kwe. Wang'eyo ni kanisa bishop e gima oromo bed ni kawo jogi to wuoyo kodgi to wacho nigi ni kari go ber kata kae rach. Bishop Nyaze nene diriyo. Kapok unene ubet uwachna bishop ni naneno seme kor gi nyikal. Bishop ni en insider. Ong'injo ni en insider. Na ne ne iliel seme kowadgi nyikalo to. Wuon nyikalo.
Ong'eyo maber niya, liendi ni ne nitie jo ODM, nitie jo one term gi jo two term. To jo, jo, jo, jo two term ema ne ng'eng' seme molo jo one term. To en kane ochopo kachacha to odwa soka soka wang' joginene, wang' jo one term ka ahinya. Bang'e igolo rengo ng'wech iliel ento bet bishop ni nyaka bed bishop maber owe, owe bedo ok nodwa insight ji kabisa bishop ni en oromo be nolemo ni jo one term tolemo ni jo two term mano e tij bishop mano e tij bishop tij bishop ok en tij dwa chako kelo problem e kanisa for the first time an pok aneno bishop mochung' e altar koting'o asere Naneno ng'injo kochung' e altar koting'o asere ni idwa idwa neg kodo ji kanisa. To eno kanisa ni mokwongo king'iyo pichego ne ne nitie guns man kod ludhe i kanisano apart from guns ma ne en woko. An ok asapot nyathi ng'ato mondo odhi otim ang'ono mondo odhi ogo ng'ato i kanisa. Ok asapo ok a incite ng'ato mar dhi go ng'ato. Lakini bishop ni obende nyaka obed katikati. Tije en tij lemo. Tije en tij kelo kwe, kik obed insight ahinya. Machielo, bishobni Ruto rach ndike ndigo gi ndi kabisa. To kisomo muma adier, nitie ber moro ma, ma Ruto kelo ni ji. Sami yali kanisa Kisumu kanyo St. Stephen. Wachie ber ma Ruto okelo kod rach mag Ruto bende. Kik ibed abeda ni rach mar ng'ato ema ineno. Mano ema omiyo an kodi gi shida bishop. Dogie ir Nyasaye mondo ipenj Nyasaye to yo mikawoni en yo maber koso en yo marach. Ruto rach kata kata mani od bishop ni ok apar ka en 100%. Inyalo bedo samoro 60 kata 50. Koro bishop ni bende nyaka ng'e. No, direction mokawo ni ber kose rach? Aya, kanis bishop ni nitie jo one term gi jo two term ma saa moro kanisa kama ni obro nwang'o ka jo two term ema seche moko ng'eny molo jo one term orumo ben sama en kanisa to balance jogi te mondo ji kik gitim ang'ono ji kik yware i kanisa ka mane kwabro yie kod wach mar bishop ni machielo Katiek atieka kawuono gi tin ok ging'eny. Yawa migogo nyaka utang gi migogo. Migogo moro ywak yo Homa Bay koni. Jo Homa Bay migogo ka ywak to utimo ang'ono? Migogo ywak ne rach. Migogo nyalo ywak e dala ma koywak e dala kowok e dalano to un ka owete modong' e dala kanyo ok umodhre pi. En ting'e no ywak ywak marach to kinyo kinyi to oringo timo ang'ono? Oringo dok ka liel orumo. Nitie wago gi ni mwabro tang' kod nitie migogo moro ywak a Homa Bay kata owuondre neno ber. Kiseneno migogo modak e dalagi, nitie pro, nitie shida. Kineno migogo mogedo dalagi, nitie shida. Owuok Homa Bay koni. Nacha winjo gik ma giwacho. Machielo moro be nitie Patel moro akia ne en Patel, akia ne en Jakure, an akia thurgi. Gin ema giduo ka gidwa bet kaka gidwa chako insight joluo. Jogi owe insight joluo. Adier wuon manitie, adier makende. Nitie gik mane waonge kod chakruok 1960 to gigi wanwang'o. En adier kose mano miriambo. Jomoyie gino ting'e bade gi malo ta imak gino te. Nitie gik mane waonge kodo to gigo sani timo ang'ono nitie. Nitie barabara migero. Nitie gik mitimo, gintie gik moko achiel ariyo matimre manene waonge kodo to gigo timre. Koro migogo ni en koywak plus joma giywak kodogo to giywagie mos giwe ywaknwa ma giwe ywak ma kiny to wagore e dala ka kinyne wadong' chuo wadong' yaot dala to lweny gore e dala. Owondre no ber notugo smart ok en smart ok en smart. Giywage ywak moro maber. Giywage ywak moro matimo ang'o? Maber. Atieko ka wacho niya. Eh, atieko ka wacho niya. Sani nyocha nanuo ni kikarigo machielo karigo. Sani Ruto lo- ogero nwa reru. Anyuoli bro dhi dala gi 1500 chopo donge sani jarabon donge kelonu kelonwa climax kanu aidho gi siling alif adek wadhi go dala. Udhi ga dala, an ok adhi ga dala Christmas, adhi ga dala before Christmas. Nikech ok anyal chulo siling alif adek ni familia mara nadhi kodo dala. Ruto ero sani gero nwa rer karigo. Mambadi nowacho ni gidwaro ni ka wamedo Ruto tam ariyo ka rer nosetimo ang'ono rer noserumo. To ge ginene SGR ni en mana makonyo joluo konyo Muluya, okonyo Jakisi, konyo Mnandi, okonyo Kabinde moko modong' mantie west part mar Western Kenya te. Rerni odhi part mar Western Kenya te. Koro kiloso to ng'ato bukre ni gino rach. Iloso gino to ng'ato bukre ni gino rach. Atieko kawacho niya, Nitie gik manyocha manyocha wa mwanwang'o manyocha onge. To sani gigo timo ang'ono? Gigo nwang're. An anta an ja tutam. Wana wani tutam kanye mwantie. Wana wani tutam kanyo ma onge ng'at moro madwa biro golowa ka kanyo. Atieko kanyo kamano kawuono.